Так, бүген нәрсә ошадың? Бүген королевская ватрушка. Юлда, юлда королевская ватрушка ошадыңмы? Э, автобуста барганда.
Һәм алар сугыштылар, сугыштылар гүзәл. Эй, кызык булган икән.
Шештән тартышалар. Ә менә соңыннан әйме менә. Юк астына, чыршы астына без не куябыз. Ярый, сау булыгыз, ярый. Чыршы астына бүләк. Батрушка кофе. Ассаләмәгаләйкүм! Сәлам дуслар!
Яңалыклар түгел, тапшыруының чираттагы чыгарылышын яздыруыбыз бүген. Сәлам үзем!
Башлап карыйк. Бүген салкынның суыгаеме менә ничектер.
Бүген егерме сигезенче ноябрь. Салкын булырга тиеш инде ул. Юк, күрдеңме, менә кыш килде дә куйды менә, әйеме? Бер. Әйе, әйе. Менә былтыр мин хәтерлим, былтыр ноябрьдә явып, ул гор эреде. Шундый. Әйе, эретеп, җебетеп, нервга тиеп йөрмәде. Былчыратып, әйе, дөньяларын әйләнәсенә фуга батырып, соңыннан гына карлар яуды. Бер шуның белән тора, Аллага шөкер. Быелгысы шулай. Быелгысы шулай, әйе, Аллага шөкер. Кыш салкын булырга тиеш, шулай бит, Роберт? Менә минем фикерем шундый.

Дә сына, салкын тиюдән генә түгел, юк. Әгәр дә кыш көне температура һәрвакыт 25-30 градус тирәсендә торса, мисал өчен, минус инде, әлбәттә, кыш көне. Име? Бөтен булган бактерияләр алар үлеп бара икән. Я, яисә алар тарала алмый. Әйе, беләбез. Әйе. Ә инде менә ул җебетеп, 5 градус, 10 градус арасында менә шулай торып йөри икән, әйме, баш катырып, әйме, я җебетеп, я ничәп. Менә нәкъ вируслар таралырга менә дигән мөмкинчелек икән ул. Татарстанда кышның уртача температурасын беләсеңме син? 25-30 дисең, ә уртача температурасын беләсеңме? Безнең э, Татарстанның кышны. Күпме икән бер 10-15 ме? 14-15. 14-15. Шулайрактыр шул. Чөнки аның бит инде менә төшкән вакыты да була, именно температура әзгә күтәрелгән вакыты да булып ала. Шуңа күрә ләкин ләкин менә 20 20 25 градус салкын булып торса, Шул хәтле рәхәт ул, әйме, аның салкыны барыбер сизелми ул Җире, хәтле. җире чыкмасын, әйе. Ие, ие.
Дымлылыгы булмасын, тек дымлы булмасын, беләсеңме? Дымлы булса салкынча була. Менә бүген әйтәм бит, салкынның суыгы бүген. Аның бит аның җире дә юк ул кадәр, ләкин менә дымлы, менә үтеп керә менә, монда менә. Үтеп керә дә. Әйе, үтәли керә торган.
Үтәли керә дә. Чеметтерге шундый зәмхәрир. Ай-ай-ай. Без, ха- без, ха- бу исәнләшү генә, исәнләшү өлеше генә шундый бер. Киттек. Син хаман
тормоздан ала алмыйча утырасың мени, мин күптән башладым бит инде. Куясың син, куя. Алда барасың, син орта барасың, ортача барасың. Ярый, әйдә башлыйк. Тапшырды башладым бит инде син, хаман утырасың. Күптән, күптән башладың? Ярый, башлыйк әйдә. Күптән!
Шүләр син, Робин. Әйдә, башлап карыйк әле.
Нисә эчеп килдең син бүген?
Мин монда килгән саен кәхуә эчәм. Бу кахваны, бу кахваның срогы чыккан булган ахыры. Ләкин нинди дә булса берәр тәмле өске белән. Так, бүген нәрсә ашадың? Бүген королевская ватрушка. Юлда, юлда королевская ватрушка ашадыңмы? Әйе, автобуста барганда.
Безнең бит, беләсең, безнең бит кондукторлар килә дә, сиңа билет сатканда, как раз таки, авиалечит иткәндә, ватрушка, кофе.
Хәерлегә булсын, я Рабби, бер алып. Менә мин синнән сорамакчы идем, әйме, син бит инде безнең спорт сөюче, спорт сөюче кеше буларак. Бәндә инде шунда деңә юк.
Нәрсә анда футболда яңалыклар? Ой, Гүзәл, син каян беләсең соң? Ә хәтта дөнья Юк, алай түгел, дөнья чемпионаты бара бит. Әйе, инде. Дөнья чемпионаты бара. Шуны сорыйм бит.
Сенсацияләр дисең дә, әйме? Так, сенсация, кичәге сенсация, ягъни инде Якшәмбе көнне узган матчта бу Грант, ягъни Бельгия җыелма командасы белән Марокко уйнадылар. Һәм беләсең бит инде әлеге парда фаворит булып Бельгия командасы санала. Ул гомуми зачет буенча, тегене илләр буенча ул икенче урында бара була, өченче урындамы? Алар кичә 2-гә 0 исәбе белән җиңелделәр дә куелдылар. Беләсеңме? Ә Бельгия, э, югыйсә дип инде әйт- әйт- әйтмәк өчен, алар фаворитлар санында. Ләкин кичә җиңелделәр дә. Ни сәбәпле куелдылар. булды соң бу?
Әллә Марокко командасында бик көчле А, футболчылар бар? Анда аерым э, шәп футболчы, уенчы футболчылар бар. Ну, Бар алар, ни дисәң дә. Ләкин монда алар күбрәк. Һәм монда Унбер дисәң дә шәп уйныйлар. Беләсең, аңлыйсыңмы, сыйфаты буенча. Һәм аларның бәясе дә, не, футбол бәясе инде дим. Боларга караганда бер ун тапкыр артыграк. Ә боларның Марокконың бер 3-4 уенчысы бар. Димәк, боларга фәкать уңыш кына елмайган булып чыгамы? Белмим, шул, белмим. Әллә болар профессиональлегендә алган микән? Нәрсәдә? Тагын бер, тагын, менә минемчә, тагын бер сәбәбе бардыр аның, алар картая башлаганнар. Әлеге Бельгия уенчылары, боларның составы яңартылмаган, беләсеңме? Алар беренче тапкыр гына җиңеләме соң әле? Бу турнирда Әйе. бу турнирда беренче тапкыр җиңелде. Алайса тукта көтеп карыйк әле. Менә шуны көтәбез инде.
Бу барыбер соң... сенсация рәтенә керә. Чөнки Марокко командасы грантны 2-гә 0 исәп белән җиңсен әле. Бу бу мәсәлән чагыштырсак, беренче сыйныф укучылары 11 сыйныф укучыларын җиңгән күк була инде, шулай дисәң дә былай әйдә бишенче сыйныфлар ун берне менә җиңгән әйе менә шул алты әйе алтынчы сыйныф менә шундыйрак тип типта тагын сенсацион бер э, хәбәр, моны хәбәр дип әйтим, яңалык түгел, яки яңалыкка керсен әле ул. Кичәге матчта, кичә Зенит белән э, безнең Камале Спартак уйнадылар. Менә ул матчта 6 удаление булды. 6. Син күз алдына кит. Алты удаление. Алты кызыл карточка. Ә ул бик начар. Ул бик күп.
Монда өчне куйдылар, монда өчне куйдылар. Һәм алар сугыштылар, сугыштылар гүзәл. Эй, кызык булган икән. Так, ушы мин карадым сугышуларын аларның. Кызыкмы?
Бик кызык.
Адны сугышулары ничек соң уйнауларына караганда профессиональмы? Юк.
Юк, ә ни өчен нәрсәгә сугышалар соң алар? Әйт әле, алар бит инде менә уйнарга килгән. Акчалары бар дисең дәйме, акчалар миллионнар. Зенит белән бу футбол.
Спартак, әйе, әйе.
Болар бит инде аяклар белән уйнарга килгән кешеләр, әйме? Футбол уйнарга килгән кешеләр. Нәрсәгә сугышалар соң алар? Ну, нәрсәсездер ошамагандыр инде. Нәрсәсездер әйткәндер булса, әйе. Юк, монысы да сүз белән әйтергә тиештер бит инде, И инде. Ошамаган бит, ошамаган шуңа. Ояк белән көйттереп типмәсме берне? Бу бит инде димәк, безнең ир кешеләр, бигрәк тә спортчылар, психик яктан теге ниндидер психик яклары тотрыксыз дигән мәгънәне аңлата түгелме? Андыйлар да бар.
Андыйлар очрый. Кызып китә торган.
Хотя нәрсә җитми дисең дә, акчалар менә бит. Юк, чыннан да бик күп акча алалар. Соң чыкта раздевалкада нитин димме? Раздевалка, чыкта инде раздевалкада шишен
Раздевалкада сөйләш, нәрсә аны сугышып торырга? Раздевалкада чишен, ә ул шул чишен бүлмәсе бит. Кара әле, ә хәзер бит безнең хатын-кызлар арасында да шундый ниләр бар, җыелмалар, әйме? Хатын-кызлар да безнең хоккей да уйный, футбол да уйный. Анда да сугышалар микән?
Мин сугышуларын күрмәдем. Нәрсәдер бар, әйтешәләр. Шештән тартышалар. Ужас.
Күпләр бит инде финанс пирамидаларының начар икәнен аңлыйлар, әйме, анда керткән акчаны кире алуы шикле булуын да чамалыйлар. Ләкин, ләкин әйе, бер-бер артлы безнең менә узган елны гына да, әйме, башта Финика булды, әйме, аннары Антарес, аннары Френдекс китте, китте, әйме. Һәм кеше Тегесенә дә акча тыкты, бусына да акча тыкты. Менә шушы финикага акча салучылар э, сөенгән микән инде бу яңалыкны ишеткәннән соң әйме? Шушы финанс пирамидага нигез салучыларның берсен Эдвард Сабиров була әйме? Аны кулга алганнар. Ә аңа кадәр ул бер видео яздырган иде. Финикага теге акча салучыларның кертемчеләрнең барлык акчалары Даниэль Кем әле? Максумов дигән кешенең счетларында ята дигән видео яздырды. Шушы видеоны яздырга яздырып, әз генә генә вакыт үтүгә Интерпол Сабировның кайда икәнлеген ачыклап, аны шунда ук кулга алган. Ә моңа кадәр әнә шул хәзер әйтәм, бер видеоблогер бит инде, әйме, менә шушы Сабиров турында видео да чыгарган иде. Имеш, аның Бер миллиард сумлык вилласы да бар, бар дип инде бер вилланы да күрсәткән. Мин анысын да ишеттем.
Мин беләсеңме тагын нәрсә? Боларның бөтенесен дә тотарга тиешләр. Бу бит инде алдау, бу бит инде махинацияләр, акча белән. Бу бит инде зур размердагы махинацияләр, инде крупный, в крупном размере, да, мошенничество шулай диләр бит инде. Әйе. Ләкин, дуслар, менә ул финанс пирамидаларының яхшы эш түгел икәнен һәрберебез дә аңлый бит инде, әйеме? Ләкин менә шушы Тиз арада җиңел генә күп акча эшләү теләге ул элек-электән бар кешедә, шулай бит? Әйне, әлбәттә.
Ни дисәң Тиз арада менә акча эшлисе килә, акча кертәсең, әй, егерме меңенем кертәм дә, аннары алам да, аннары соң тагы миңа көн дә шуны акча табып торачак дип хыяллана бит инде кеше. Беләсең, ул кемгәдер язган инде теге күп акча эшләү. Беләсең? Ә беләс, ә мин андый кешеләрне, хәтта исемнәрен дә беләм, ләкин мин аларны әйтмәячәкмен, әлбәттә, әйме? Юк, чынлап. Акча кертеп, үз акчаларын, керткән акчаларын чыгарып, күпмедер өлеш акча алучылар да бар. Кайберәүләр керткән акчаларын гына алып калды, кала алды, ә кайберәүләр менә акча кертеп югалтты, мәсәлән, андыйлар да бар.
Андыйлар күп.
Шуңа күрә җинаять эше кузгатканнар да бит инде. Мин бит моң театр мәйданчыгында булып кайттым, әйме? Димәк, болайрак тиз генә генә әйтеп куйдым инде. Нурбәк һәм аның сәләтле командасы безнең өчен, тамашачылар өчен э, яңа бер спектакль әзерлиләр, эксперименталь спектакль, алдан ук әйтеп куям. Чөнки Нурбәк э, гомумән уйнаган спектакльләр, алар һәммәсе дә эксперименталь э, эксперименталь спектакль әңгәмә дип атала. Без аның предпоказында булдык, алдан күрсәтү инде булдык тамашасында, әйме. Ә менә өченче көн, ялгышмы, өченче көнме? Шимбә көне, шимбә көне аның премьерасы булды. Әлеге спектакльне карарга тәкъдим итәм мин. Безнең тамашачыга, чөнки менә Шундый бер кызыклы әйбер, әйме? Пресс-конференция уздырдык ахырдан, әйме? Мин әйтәм Нурбәккә сорыйм Нурбәктән. Нурбәк, әлеге спектакль нәрсә турында? Җавап нинди беләсеңме? Нинди?
Белмим.
Белмим нәрсә турында, брат. Менә беләсеңме, кемдер нәрсәдә булса үзеннән анда нәрсәдер таба ала, әйме? Кемдер аңламаячак. Кемдер үзенчә монда анализ бирәчәк, әйеме? Менә мин үземнән чыгып әйтәм, башта аңламадым, соңыннан аңлый башладым, соң анализ бир. Ул шулай менә, аны хәтта Нурбәк тә үзе дә аңламады. Ләкин сез карап кайтырга тиешсез. Үзегезгә нәрсә дә булса аннан сез алачаксыз, һәрхәлдә. Чөнки монда менә аталар белән уллар проблемасы күтәрелгән.
Тәмамлыймы, что ли, или- или сөйликме тагын? Тәмамлыйбыз.
Ярый, дуслар, а, сүзне озакка сузмыйк, әйме, сезнең дә Яңа ел алдында эшләрегез э, күптер. Аласы бүләкләрегез дә бардыр инде, әйме, планлаган эшләрегез син- дә бардыр инде. Син- Саубуллашыйк без Гүзәл, бүген. син бигрәк төгәл итәсең. Э, Әле ноябрь ахыры гына дисеңме? Әйе, Юк, инде бер ай алдан әзерләнә әйе, башлаганнар. хатын-кызлар шулай инде алар, әйе. Тыңлагыз, тыңлагыз. Э, Соңыннан э, Алданрак алып куйсаң, аннан җиңелрәк була ул. Соң булмасын әйем, соңыннан.
Белмим мин 31 декабрьдә зин барысын. Бүләк нәмә? Ә бүләк, ә бүләк, ә сез бүләк бүләк итәксез буны? Соң, ну, белмим инде.
Ә кемгә бүләк? Юк инде, ну, өстәлгә аласы әйбер. Балаларга бүләк, алланы кыздырганы. Ярый, дуслар, сау булыгыз. Соңына сөйләшеп бетердем, дә үзем соңына сөйләшеп бетердем. Ә менә соңыннан әйме менә. Юк астына, чыршы астына без ни куябыз? Ярый, сау булыгыз, ярым. Чыршы астына бүләк куябыз да, әйме соңыннан балаларны уятабыз. Сәгать 12-дә балалар чыга. О, кыш бабай килде, кыш бабай килде. Ачалар бүләкләрен, ашыйлар да, тыңлар шампан шәрабын эчәләр дә тегене. Балалар. Балалар өчен детский шампанский эчәләр дә соңыннан яңа каршы алалар да шулай кереп китәләр.
Все булгандыр.